Ya, Assalamualaikum ulun sampaikan gasan hadirin sakalian. Mudahan kita sabarataan bauntung batuah Baiman parajakian amin sumbahyang dangsanak keluarga mamarina ulun amang agus kita beulah acara. Hari ini, Sabtu sablas Juli dua ribu dua puluh, nang ngaran acaranya itu Bacangkurah di Kampung Buku. Nah, apa itu Bacangkurah? Napa Biar jar? A- Amang Agus menjelaskan dulu lah. Kalau kakanakan nang apa, generasi Z kah, atau atau milenial kah, atau kid zaman panau kah kan? Kukira banyak nang kada paham. Bacangkurah itu bahasa Banjar bahari. Nah, basa lautnya, basa Indunisianya diskusi. Diskusi, seminar, konferensi, basa Banjarnya bacangkurah. Nah, jadi lain besurah. Urang Banjar nang di Malaysia, di Sumatera, Riau, itu masih mamakai besurah. Besurah tu bepander, jaka basa Banjar kita di banua ni nah. bapandir wara tapi kadada nang dipandirakan kan nah kalu inya bacangkurah itu ada nang dipandirakan jaka anu taufik lah nah taufik wal hidayahnya itu ada kan itu nah ada temanya ada temanya ada judulnya nah hmm.
jadi di kampung buku bacangkurah di kampung buku apa itu kampung buku nah nah, nah di Banjar ini sebutingannya ada kampung buku hmm. ya ini bang ya. Nah ini contohnya artinya bila handak menukar buku hmm. nang kada asaan artinya AC alam ya, ya itu kan kawan haraga pepadaan nah. ke kampung buku nah kita baca kura di kampung buku di mana anda kannya di Banjar di Jalan Sultan Adam Kalo tumatan kartak itu batatai lawan wantilan berkat ibu. Oh, ah. wantilan bahari tuh. Wantilan bahari nang menjual ulin, kayu, kasau. Yeah. Ah. Siapa juragannya? Ada juragannya tuh. Pas behigaan betatai. Yeah. Iya. Nyaman dicari tuh kan. Nah, jadi bilanya artinya nang ada di sekitar sini kena hendak nukar kayu, maulah dapur, menambahi, mengganali rumah segala macam. ka wantilan berkat ibu nah lah bangsana keluarga pamarina kita mamandirakan malam ini apa supaya artinya kada bahapal kada apa
nah kada mahayatau kada barucau kada mangeradau nya bila kadada taufik wal hidayahnya tadi bisa layau kemana-mana kita waktu setengah jam ja nah.

Kita kada bahadapi lawan Walanda, wahini Walanda kapala hirang kada kurang-kurang pang kaytu nah. Tagal maksudku kayni, ini kan di banua kita ini, di Bumi Antasari, Kalimantan Selatan, tamasuk di Banjar ini, Banjarmasin, ini lagi babangatannya. virus corona Sealaman tuh kali Bay.
sealaman itu saduniaan Ih. kada pandang suku Pandemi. agama Bujur. apa super apa mi mi mi karing Pandemi. Nah. Dan super mie makanya. jadi bila salah mah Agus dibujurakan lah Eh, eh. karena Mang Agus ini kan kada maha tahu kan kan Eh, eh. selalu bujur Eh, eh. nang maha tahu maha benar itu kan Allah Taala aja Siapa kaya aja kena kagusnya tadi lah. nah Iya.
Apakah agamanya? Sugih kah, susah kah, orang Jual. jaba kah, orang badahi kah, kena Nang bungas Di- kalah. nang bungas makinnya kada bungas kan itu terutama kalau Maksudnya nak ada bungas nih rawan kah kenanya. ada juga artinya kan nah bila kada maasi aturan Iya. Nah, ada aturan kalau protokol.
Nah, itu bahasa lautnya SOP.
Nah, itu bahasa lautnya apa sop lah. Oh, nah, nah, itu kan artinya bebasuh tangan lawan sabun ya wah bamaska nah betukup nah.
kepala lawan hidung, hidung nih nah hidung lawan muntung nih betukup nih nah iya. makanya kita memberi yeah. Salaman kayak ini aja.
Salaman kayak ini aja. Lawan nah. Eh, jaga jarak, jaga jarak. Nah, artinya kita hmm. umpat hmm. ya. Itu pemerintah menyuruh kayak lah. Yeah. Jadi kan intinya adalah bila pemerintah menyuruh nang gasan kebaikan, kemaslahatan orang seberataan, menyuruh nang baik turuti. Ya. Yeah. Okay.
buang nang buruk iya. nah ambil nang baik buang nang buruk jangan sembahyang kayak ke masjid ya kalau iya. kayak sembahyang ke masjid sembahyang jumat eh. karena dipadahi ambil nang baik buang nang buruk jangan harap kalau masjid sembahyang jumat sandal buruk hmm. bulik harus sandal hanyar eh, iya. nang baik kan sandal hati pulang sandal hati pulang
nah artinya kayak ini Amang Agus ni mambuka akan pader ada nang musti dipanderakan di banua kita ni nah. Banjarmasin lah di Banjar ini indung ya kalo indung banua provinsi Kalimantan Selatan ya kalo itu pambangatnya nah Habang Hirang jar nah zona habang kah zona hirang kah itu kan sabarataan. kita wak sawat juara mustinya besupan bang kita kan artinya di Kalimantan Ih, kita juara. nang Ih, kau se- banyaknya nah hal-hal nah gitu nang mesti dilawan artinya supan kita nih Bujur. nah kayak apa caranya sekira kita itu apa harau baru supan masuk lima besar se Indonesia sampai ini Maka anggarannya ganal banar ja Kak Agus. eh. Nah, Ujar media pang lah. Nah, nah. Iya.
Beliau nang tahu urusan itu mah sudah tahu kan. Artinya nah kayaknya nah. Ada di Banjar nih lah PSBB. Iya.
Berapa kali itu? Tiga kali. Nah, Para hari raya Islam tuh nah, 10 hari terakhir. nah, Uma eh, Kayak apa anunya?
aturannya tuntung pang lah. nah.
Taga nang kamu nang pegawaian paling nyaman tuh kan meniwas. Wih. Masyarakat kada pasian ya. Iya. Iya. kada bamasker jar ya kalo mm. nah tapi jua buan masyarakat ni ada jua alasan nyaman nih menyuruh begana di rumah siapa yang memberi makan kami uh. Nah. PSBB itu jar masyarakat lah ini kadang yeah. melawan masyarakat kadang yeah. melawan pemerintah lah ya kalo yeah. PSBB itu kepanjangannya adalah pencarian sakit bini bemamai Ada gitu. Eh, ampat bini ampat nang pemamai.
Jadi santai aja kita. Iya. Jadi masuk emang Agus tuh nah kayak inilah tuh kena tolong nang lain umpat menanggapi Iya. bila kada setuju silakan aja kada apa-apa. Iya. Bagus Iya. sana Setuju. santai aja kita de- demokratis lah Iya. jaga bahasa aninya tuh kan. Maksudnya Mang Agus itu nang kada dilihat, kada dilakukan, kada digawi. Mm.

Tokoh agama kada ada jua. Nah, itu nah handak kusambat. Iya. Jadilah oke lah kayak para medis lah. Iya, Kasihan aja pang dokter iya. lawan perawat berapa ikung sudah nang habis umur kan. tentara bujur aja nah, sudah. Nah, polisi tentara bujur aja sudah tapi mana iya. tetua agama, Ma alim ulama. Makanan itu nang didengarkan masyarakat. Nah, bila nyejarnya jangan diasinya. Iyalah mengajar ya. Bujur, bujur. Ya kan, bila jar nang iya, iya. nyekena kada dibawa. betakun kan jamaah nih kan anu guru kami kayak apa guru ini, ini. jangan diasi itu Tokoh konspirasi bebinian nah aturannya.
Lah.
Orang sembahyangan aja bang aku saya. hah Orang sembahyangan aja makanya. nah jadi psbb lah berapa kali tiga kali lah Eh. kalau kali lah ada aja nang becuntan di Banjar nih Bujur. artinya baterawihan kan Mm-mm. jadi eh, pengaruhnya karena itu tadi tutuha adat tutuha masyarakat Kada dilibatkan. kada dibawai Nah terakhir anu kalo itu tuh anu maksudku nang kebijakan pemerintah kita kada usah menyambat lah nih pang perahu siapa karena kada tahu ja merasa maka tahu kaya itu kan anu lalu karena psbb sudah habis kan sudah kada lagi di banjar nih terutama mulai hari ini nah kan talu bulan nih siring pecinan tuh ditutup ya kalo mulai patung bekantan sampai jembatan pasar lama kan gitu nah itu jua
jadi kada kada meniwas apa apa lalu apa ngarannya rt rt dilibatkan ja.

apa uh, bante. bante Nah agama-agama nah, ada di lain tuh nah di Banjar berataan bawai berataan seikungnya wakil-wakil agama tuh duduk di gugas tadi itu. Kalau duitnya kata cukup Pak Agus kebanyakan yang dibawa eh. Babagiannya jadi tak banyak

warganya nang sakit nang perlu bantuan kan disuruhnya kan ke nang instansi terkait ya lah. Iya, Dinas sosial. Nah, nah, lalu dinas sosial itu kemudian tataknya misalnya mau usul 30 Hmm. tinggal dua ikung aja nya kada bungal tagal masyarakat nih meniwas ke RT kan Hmm. nah apa ngarannya ada kejadian sekali beri maras orang nih sebujurnya sudah dapat nah 600 ribu pusat kayak itu Eh, Iya. pusat Nah, nomor seribu.
tagal begitu di pemerintah kota nih ada bebagi nang Eh, eh.

di wadah kita ini kayak bahari itulah mun pembakal lah sebelum, iya. sebelum ada nang apa istilah sistem oh, iya, tata iya, negara iya, nih kan bujar, bujar. di hulu sungai orang masih maka itu kan orang jadi pembakal itu kan ada kegampangan iya. amun kada jagal pintar wani kada wani kada kawa orang jadi RT hmm. nah RT ini siapa aja kawa

Apa sambungannya tadi Kak Agus nang wajah, papada eh wajah, wajah sampai kaputing tadi tuh lawan nang corona nang ini nah. Nah, apa? artinya masyarakat ini mesti rakat mupakat bajarat tali sindat gawi sabumi kayuh baimbai melawan bahwa ini musuh nih bala nih. Oh, musuh bersama gitu, musuh gitu, bersama musuh. lah.
Nah, eh, nah, harus kompak lah. Harus akur.
Lah. Nah, nang di atas eh. lah Harus nya budaya masyarakat kita nih mehuluakan hmm. paternalistik kah istilah bahasa iya, lautnya tuh. Jadi bila di atas mehuluakan yang baik, umpan di bawah sama di rumah tangga. Bila nang di atas atau kepala rumah tangga mehuluakan yang kada baik, jangan diharap baik nang di bawah nih bukan anak piak nih. Nah, iya. nah itu jadi itulah Sejurut maksudnya lah iyalah tahulah kayak itu menghajar ya nah itu, yang itu tadi itu nah nang wajah, wajah. di atas tadi itu nah Hmm, iya. tokoh agama kada dibawa eh kayak apa jadinya? Sebujurnya ada aja pang lah terlihat semalam guru Wildan tuh di di apa di sosialisasi apa sidin be, memberi apa itu semacam jangan ada belum terlihat e -e. guru Hildan Martapura e -e. Nah, lagi lah yang lain-lain mungkin belum pada terlihat lah tapi memang mungkin

apa jurang bahasa laut bahasa laut itu kan secara hmm. kultural itu atau secara uh, alamiah budayanya itu kan masih ya kayak JP tadi nah. masih ma, apa ber eh, patron patron tuh ada ada patron nang klien ada nang iya.
dituhakan paternalistiknya ada nang, tadi itu nah ada nang didangarakan nah orang-orang nang didangarakan inilah mungkin yang semestinya itu apa dirangkul dilibatkan lebih lebih banyak lebih banyak lah jadi uh, sidin-sidin ini yang jadi garda terdepan yeah. kayak itu kah kisahnya toko budayawan bang ada jual ada ada nah, toko budayawan tuh emang agak saya nang kenapa aku hanya baca di media online eh. Apa dampaknya mun tokoh budayawan kada dibawa itu menurut pian Mang Agus? Mudahan babangat. Karena melanggar adat. Iyalah. Melanggar adat, tatanan adat. Maksudku ginilah. Bahari itulah bila sa di kampung tulah urang bakelahi, nang di hulu ni bakelahi lawan di hilir. Adat badamai.
Sakira inya kada bamatian, Ih. ada nang manangahi, nah tutuha masyarakat tu adat badamai. Mm-mm. Nah itu kada dipakai. Jadi bila banyai, bila bebangat, walau alam bisa wapai lagi kita kan. Tagal paling kada kita besuara nah kaini. Iya. Didangar urang atau kada kita kada kawa jua. Artinya kita eksekutif lain, eh, legislatif lain kan ya kan. Oh, kita di sambat Sunda. Ah, iya. Kita nih sakit Jabak. jua. Kawan sakit jua kata dah. Hati kelambo ya.
Nah, Jabak.
kayak apa?
Apa ngarannya Ini menurut buat pian? ibu-ibu nang bias yang di anu kan lebih anu di mana? Kayak apa caranya Pengalaman supaya pian lawan pulih, bubuan bibinian, kayak apa? Ngalah.
selama pandemi ini dasar bujur pang kami sakit lalu nah pelaku UKM nah. yang sebagian besar pelaku UKM aduh terhempas banar nih orang kada ada yang wani keluarnya ah. warung kami kada ada yang mendatanginya nah, nah pilu banar bantuan pemerintah bang adalah bantuan pemerintah tuh imbang banyak mana syaratnya bang ay oh ada tapi syaratnya banyak mana syaratnya bang banyak ngalih ah, iya.
sebagian kecil ja yang kawa ibaratnya tu nah apa nang ngalihnya tu misalnya hmm. misalnya kan kadang yang usaha-usaha ibu ni kada jua pang yang pasti seberataan belegalitas sudah mapan oh, tuh termasuk nang meulahnya nah, lah misalnya nang kayak iya, ini lah okay.
tapi alhamdulillah Jepang buhan ibu-ibu anu ni lah pelaku-pelaku UKM ni UKM. Eh, saat-saat terjepit ni ada juga tuh kreatifnya sedikit hmm. tapi bantuan tadi bang nggak pak Kalau bantuan tadi tu pang ada jua pang dapatnya lah. Ah. Tapi kada kada kawa seberatan pang tapi pasrah ai sudah kami. Sakali semis tawa aja keluar. Sakali semis tawa aja ya bang.
Eh, Lawan kau boleh dapat tadi bang.
Sekali dapat sudah hai dah. Ya. Karena setahunan ke corona. Ya. Maharit misalnya bang lah yang yang tadi tuh tiga bulan nih hmm, maharit. Hmm, hmm. Sekali aja dapat bang ai. Sekali aja dapat. Sekali aja sementara nih mati lalu pencaharian. Iih.
Nang bagajih kada pang artinya lah nya itu kada masalah kan. Nang sapamatuk sapangikih ni nah. Iih uma.
Ada jua pang mang Agus ai nang mambagi ni kan. Cuman kan
itu itu jua orangnya. Misalnya bulan puasa bagi amun di kayu tangi tu. Itu itu aja maksudnya tuh berbagi ke dalam, ya, ke gang-gang kemana kata. Tapi ada juga nama mampatkan bajejer di pinggir jalan kayak model auto gerobak, bahadang, bahadang.
bahadangan gitu nah. Tapi maksud ulun Mang Agus eh, ini kan banyak nih hmm. masyarakat hmm. nih ya kan hmm. berbagi. Hmm. Coba Bang Jakanya nih kan

nang menghubungkan Banjar nih lawan daratan Kalimantan tuh kan jembatan aja. Iya. Kemana nih? Betandar tetap tajun ke laut ke Banyu kan semua baritu sama Matapura ya kalau pembatasnya peri paling nang manui ya. nah artinya memang mengurusi Banjarmasin ini kada kawa satatayuhnya iya. maginnya rahatan ada bala okay. supaya kita kada mati ini kayak apa kagos nang ini kan mati dalam pengertian ekonomi kada nah. mati nah. segala macam nang hubungannya lawan nang anu tadi tu nah masyarakat iya ketahanan masyarakat nah itu hubungannya lawan puting tadi waja sampai ke puting tadi iya. itu nang mesti dihidupakan lagi iya. semangatnya tuh nah iya. haram menyerah iya. waja sampai ke puting jadi tetap aja beraktivitas ya itu ya, kalau, tapi, tapi pakai... patuhi apa nah, itu aturan main protokol tadi lah lawan tutuha masyarakat tutuha nah, agama itu dibawahi mm -mm. jadinya asing ada jemaah kan apa ya Romo, patok bante, ya iya. kalau pastor segala macam itu, inya Tuan tinggal terus tuan guru, tinggal lawan jemaahnya ya, masukkan di dalam tim gugus tugas lah gugus tugas tadi mau aja bon sidin tuh lah bapak mun ada uncuinya lah kalau tugas pemerintah eh, kalau nya kada ada uncuinya kan mau juga sih den mau artinya dihargai iya, dihargai, dihargai. nah itu nang kada ada karena apa pendekatan yang dilakukan pemerintah itu formalis

artinya paling kada kita ada ada gagasan Iya. Ada yang Sumbang- mengatakan nah Kampung buku pang kaya apa neh? nah Nah, pandemi ini nah untuk yang supaya memulihakan, Pas banar tuh. bersemangat pulang, ya kalau produktif pulang. Nah. apa Kita nang digawe bawa kampung aja, Bang.
buku? Nah.
Bawa Ini. kegiatan loh bang gitu bang.
Iya, Nah. Kegiatan kelas-kelas Iyalah. kampung Kita ini buku. mah- Apa kegiatannya?
apa kita pak bahasanya juragan waluh tuh

Ini handak kita tunjul begamatan buhan. Apa aja kegiatannya?
Macam-macam ada bincang literasi ini uh, batu ada kelas kelas ada ketahanan keluarga ada juga kita kelas ketahanan kelas, keluarga kelas, kayak apa tuh kelas ketahanan keluarga, tuh nah, jadi tadi menyambung yang nah, aja sama Agus tadi deh. jadi dalam tengah pandemi ini kami hendak juga nih kayak apa yang dari segi keluarga dikuat nah, nah biasa bujur kagus saya kan haramannya rawa aja sampai ke buting tuh anunya

Juragan Waluh tuh sameter tanah ditanaminya Waluh. Nah. ah, ditanaminya Waluh, Lombok, macam-macam. Jadi artinya kemandirian tuh ada sebujurnya. Ada. Jadi jangan sampai nang halus-halus nukar juga. Kalau kau maksimalkan nang kada nukar tuh nang maksimalkan tomat kada usah nukar sarai kada usah nukar hmm. lombok kada usah nukar pucuk katu kada usah nukar bajejer jadi pot pot hand sanitizer bang eh, nah. kalangkaan segala macam Kita Nah. maulah. Nah, Hmm. karena kada mungkin itu maharap bantuan Ii. pemerintah ya kala. Ii. Jadi nah kene, nang nang nang bagusnya itu adalah Kalimantan Selatan ini kan 4 juta labih. Hafal pian lah Penduduknya jumlah tuh. jumlahnya tuh lah. Ada tuh baca di statistik Iya. BPS kan. Iya. Nah artinya kan nih, maksudku siapa nang ketahanan pangan lawan kesehatannya paling kuat selama

Jadi, karna inya hidup dalam apa tradisi nang sederhana, menyatu lawan alam, Dayak Meratus tu kada kakurangan pangan, kada kakurangan makanan. Ujar.
Dan inya begitu tang apa ngarannya nih uh, ada ada wilayah HST misalnya lah. Iya. Uh, pengarannya ada ada ada ada ka- nang kajangkitan. Tutupnya aruh anu kampung tuh tutupnya. Oh, ditutupnya lah. Ini

taguh warganya tuh kada ada nang ah, harat lagi lah artinya mau umpati nang di, di pusat itu jangan dun artinya kena ada peribahasa nang manis jangan lakas ditaguk nang pahit jangan lakas diluak jadi di lumu aja bang iya artinya ah. bannernya saling ganalan kampung tangguh Jadi karena pusat menurut mau iya. nyuruh itu kan lalu kita Nang kaitu jua budas, menuruti budas mustinya nang ni hubungannya lawan nang jar aku tadi kearifan lokal tu nah. Taguh tu kada gasan untalan aja lah. Kada anda, inya kan ada penjelasan kah lah nah. Tapi judul kampungnya tu ja, Kampung Taguh, malah dua huruf kan upah banner kada lah. Ada kurang kan.
Musiah banar ain taguh dikiau. Bisa. Nah, tapi daripada kampung tangguh. Yeah. Bah jurang nih ikam sing tak betangguhan kah? Eh, Tuh kira-kira karena kira-kira buahnya anak itu nah. Betangguhan. Betangguhan orang. Nah, nah, jadi kalau ah. yang pas lagi tuh kampung tangguk bang kaget. Ah, nah ini ini intinya artinya ini ada nang menulis bukunya nah. ah, tatarang tangguk biasanya orang tatarang upe kan eh. kalau tatarang tangguk ini lebih tarang lagi artinya nah kita ni jakanya bangsa nang bagus tu nang kanilah Iya. bilanya ba, baruco ba, bacapura itu ba apa kalah mailap-ilap Iya. nah artinya kaya makan tuh Jadi kesimpulannya apa, handak Bang? lagi Iya.
tagal habis handak makan Iya. tuh Oh, main mailap lagu juga lah. ah Main eh lagu. jadi maksudku kesimpulannya Oke, silakan. adalah Pasaran. Kesimpulannya, Ah. kesimpulannya apa? kesimpulannya adalah waktunya para sadang ya lah Hmm. apa ngarannya kita tuh banyak bahan nang kawa dipandirakan hmm. silakan aja nang nang apa nang apa ngarannya pemirsa nang budiman menyimpulakan nasi asingnya tetap ah. optimis tetap nah. produktif nah. Ah, nah. jaga kesehatan nah itu kalau iya. patuhi protokol, iya, patuhi nah.
protokol. jangan jua behinip di rumah nah. pada ringan pada ringang karing karena kawa jua ya kala itu untungnya beliau nih ada di sini jadi sidin ini ahli rumus jadi sidin nang merumuskan lah dan sana keluarga mamarina inggan sini ja dulu uh, mudahan kita ada langkah rejaki umur bertemuan pulang minggu dudi amin pertama rebab kedua babun pertama maaf kedua ampun wabillahi topik wal hidayah